Tuchun caan ah kan zapite thlarau thazaang i lakṭi ding i kaa thimmi Baibal kan hngalh lengmangmi chungin Luka dal khat caang sawmli le caang ruknak in caang sawmli le caang kua tiang ka rak rel lai. Mary sakmi thangṭhatnak hla Mary nih aa thawh i, Thanh tuah, ka lungthin, Bawipa lianngannak cu, i lawm tuah, ka nunnak, Bawipa na khamhtu cungah, a salnu hi hi tluk minauta ka si nain a ka philh lo, nihin thawk in hmailei ah cun mi vialte nih thluachuak nu an ka ti lai, Bawipa a ṭhawngmi Pathian nih Ka cungah khuaruahhar tuk in rian a ṭuan. A min cu a thiang, kan relmi cathiang kan zapi caah Bawipa nih tharnthluak kan chuahpiak ṭhan ko seh. A hmasa bik ah kan daw biktu, kan biakmi kan Pathian a min thiang thangṭhat si ko seh. A sunglawi tukmi Christmas caan sunglawi Bawipa nih a kan phanhter. Lunglawmhnak in kan nunnak ah a khat cio lai tiah zumhnak ka ngei. Sihmanhsehlaw khelkhat in thla kan hun sak bantuk in ngaihchiatnak tongmi zong tampi kan rak um ṭhiam lai natein Khrih kan ca i a chuah hnawhchannak cu retheimi le ngaihchiami hna lunglawmhnak le hnangamnak kan hmuh khawhnak dingah le hriangkhihnak tang sualnak tang i ummi hna zong nih luatnak kan hmuh ṭhannak ding a sinak kha a thar in ruat hna u silaw thazaang i lak ko hna u sih ti kha Biahmaiṭhiah langhter ka duh i a sunglawi tukmi Christmas ni ah thawngṭha chimnak caan ka hmuh caah ṭuanvo a ngeitu kan lutlai pastor thawk in pastor dihlak an cungah lunglawmhnak tampi ka ngei ti kha langhter ka duh i Christmas caan si a chim caan zong cu cu sim a si lo ti kha ka hun ruah ko na tein innchungkhar khar lei in nan cungah lunglawmhnak ramchung ramleng an kan dawtu nan kan dawtnak vialte dawtu vialte cungah lunglawmhnak ka sia herh ca tlawmte hun langhter ka duh i ruahlo piin kan ta nih muala kan liam tak ruangah ramchung ramleng Khrihfabu thok in nan kan hnemh nan kan dawtnak cungah hin kan i lawm tuk ti te kha langhter kan duh i zapi lakah hun chim caan kha a hun um khawh lo caah nan retheihnak vialte bawipa tu nih incin kan piak dih ko hna se ti te kha langhter kan duh i visa ngah hi thih le loh lio a si ko zongah har ngai ngaimi a si ram a ṭhat lo caah an ngah kho te ngama ti kha mi zeimaw zong nih lungrethei in an um i kan i tho phut ko i kei cu kan ngah te kho le ti khi ka ruah cia ruang cu bawipa nih lam on tar ko le ti khi ka hna hi ngam tuk ko i pathian dawtnak in visa kan hun nga i US ah kan hun kal i ruak kan fim tol dih hnuah tlamtling ten kan hun tlung i khon nan ka pekmi cung zongah kaa lawm tuk US ah kanmah Hakha tipil Khrihfabu i kan member thing hna zong he kan i tong hna na caan kan hmang ti kho hna i ngaihchiatnak caan si ko hmanh seh law kan lung aa lawm khun Reverend Sanghlei le innchungkhar khar zong nih Khrihfabu cungah lunglawmhnak tampi kan ngei ti kha kan chimpiak te tiah an ka cah caah aw timi chim lo cu bia chimmi khi ka rian ka tlamtling lo tiah ka ruah ca khan Christmas ni hi kan tlin khun ko ca a chim caan zong a si ma si lo ti kha hun ruah sasai lo pi in cute zong cu langhter ka duh i nan zapi te cungah lunglawmhnak tampi kan ngei kan caan hi hlei nih le cheu hun tling deng i tu zing cu hlasak zong an hun tha taktak kan i lawm taktak mirang ram van hai lo in Hakha tipil Khrihfabu hi Bawipa nih thlua a kan chuah ko ti kha kei cu ka nun a ummi si Pathian cung hrimhrim ah kan i lawm ṭuanvo a kan lakpiaktu hna le tuzing ah hlasaknak lei in siseh a dangdang in ṭuanvo kan lakpiaktu vialte nan dih lak cungah lunglawmhnak kan ngeih ti kha keimah pumpak zong in langhter ka duh Tu zingka caan ah kan zapi te thlarau thazaang kan i lak ding i kaa thimmi hi kan hngalh lengmangmi kha a si. Mary sakmi thangṭhatnak hla ti kha a si. Kan rel zong kan rel lengmangmi si, a chim zong kan chim lengmangmi a si. Christmas a hun chuah tikah message thawngtha bia hi a phunphun in chim a si tukum hi thawngtha bia chim ding in an hun ka ti tikah hi hi ka lung ah a chuak rumro ko i pathian zong nih chimter a ka duh ca si lai ti kha ka zumh ca ka hun i thimmi a si Mary cu a tawinak in kan chim a si ahcun Jesuh Khrih pawi dingin Thiang Thlarau nih an hun hngalhter tikah minung sinak in a ṭih taktak vemi a si ko. Cucu tampi kan chim ti lai lo. Sihmanhsehlaw a donghnak ah a phi a chuahmi cu keimah duhnak bangin si hlah seh ti kha a ti caah Pathian nih a duhpiakmi Thiang Thlarau fa hun pawi ding kan Bawipa Jesuh Khrih hun pawi ding kha a cohlan i cu a cohlan dih hnuah a chimmi a sakmi thangṭhatnak hla a si ti kha kan zapi nih kan hngalh dihmi a si. Thanh tuah ka lungthin Bawipa lianngannak cu a ti i lawm tuah ka nunnak a ti. I lawmh le Pathian nih a cung i a tuahmi ah thangṭhatnak a ngeihnak kha fiang tein a langhtermi a si. biaknak kan timi hi an timi fimmi nih an chimmi cu bing bantuk si an ti bing bantuk si kan ti tikah a ding a ei ve lomi a zu ve lomi caah cun bing cu zei he tiah kan ti men lai hika zawn an chim duh bikmi cu bing a zu i bing nih a suai cangmi hna nih bing an tlaihchan tuk bantukin biaknak hi mi tampi nih kan tlaihchanmi a si an ti ka ruat lengmang cu bia cu a si taktak biaknak hi a tlaihchantu cu kan tam taktak bing cu a duhmi nih an tlaihchan tuk i a kawl chim cun a suai tuk hna tikah bing loin um khawh si ti lo an ti an ei an ei a donghnak ahcun an tak kha a hun den tuk tikah an vun cuar kha a hun der thluahmah i a donghnak ah an nunnak tiang a liammi zawn um i biaknak hi kan kalpi dan aa dang cio mi zeimaw nih biaknak kha kan duh tuk luan ruang ah kan kalpi tikah nunnak tiang hmanh kha tampi a dongmi a dihmi tampi kan um i Cucu a ṭha le ṭha lo tinak nakin biaknak kan tlaihchan dan kha langhter ka duh. Cu bantuk in Christmas kan timi hi aho paoh nih kan tlaihchan ko ti hi kei cu ka hmuh. Kanmah Khrihfa mi lawng si loin Khrihfa a si lomi hmanh nih an sunsakmi biak puai pakhat a si. November, October hrawngin cun ramleng kalmi nih tampi nan hun hngalhmi si. Khrihfa ram a si lomi tiah kan timi Thailand hrawng Malaysia hrawng hmanh ah khin declaration Christmas ṭapnak tam tuk an tuah cang. Khrihfa ram kan timi chinchin ahcun kan sunsak leh cu ta ṭapnak a phunphun Christmas declaration tampi hun ṭamh a si. Zeidah langhter ka duh ti sun Khrihfa a si lomi hna zong nih cu Christmas cu kan tlaihchan tuk i kan sunsak tuk tikah cun chunglei theng in don loin lenglei in nuamhnak in a dongmi zong vawlei ah tampi kan um. Chunglei cu va um rih set lenglei hrimhrim in kan i nuam. kan i lawm ti khi cu um rih seh lawmh kan timi le nuamh hi aa dang taktak mi si lenglei nuamhnak hrimhrim in christmas hi tampi nih rak hman a si cu bantuk cu mi tampi nih christmas cu kan sunsak mi a si ti sihmanhsehlaw america nih theologian tiah bible lei a min thang taktak mi missionary zong an timi A minthang tukmi Stanley Jones timi pa nih a chimmi hi tuchun caan ah kan zapi te thar in thlarau thazaang i lak ding in kaa thimmi a si. A timi cu biaknak kan timi cu tu ka chim bang bing bantuk in kan rak duh ko ee a ti sihmanhsehlaw ka or hi a dam deuh lo i Kan ruah dingmi cu Christmas kan timi biaknak kan timi kan sunsak tuk lio ah hin thil pathum kan ruah hau ee a ti. A pakhatnak ah zeidah a si ti si ahcun cu kan ruah dingmi sining cu tulio ah dothlennak tiah ka van ti bak ah kan i fiang dih lai tiah ka zumh. Dothlennak kan timi hi a tak lo cun political word a si. Ramkhel lei nih hman bikmi biafang cu a si natein ramkhel lei in si loin kan nun ram i ramkhel kong khan chim ka duh. revolution tiah kan ti tikah kan fianmi cu kan duh lomi sining doh kha a si nihin niah kan rampi ah dothlennak kan tuah kan timi cu kan duh lomi thil sining pi kha kan dohmi a si cucu mi tam deuh nih kan doh tiah ka zumh dihlak tu cu kan si lo kho men a tam deuh nih kan rampi hi ṭha seh duhdim tein kan nunnak dingah a dik lo a hmaan lo tiah kan hmuhmi cu kan do awk a si tiah kan ti ruangah nihin niah dothlennak fakpi kan tuah ti kha chim hau loin kan hngalh dihmi a si. Cu bantuk dothlennak kan timi cu kan hun chim bakin kan hngalh dihmi le kan fian dihmi a si cu Stanley Jones nih a chimmi cu kan nunram ah hin Christmas kan timi biaknak kan timi cu kan rak duh tuk tiah kan ti lio ah kan nun ah dothlennak pathum um hau a ti a pakhatnak ah zeidah a chim tiah cun moral revolution a ti nun can ziaza lei ah mah le mah dothlennak nun kan ngeih hau ti khua a ka ruahter taktak Caan tampi ah mi kan cuanh tikah anih cu a dik lo, a ṭha lo tiah kan chimmi cu a tampi nain keimah nun hi zeidah do thlen awk ka herh tiah a ruat lomi tampi kan um. Mah le mah sining i hngal loin midang sining cu an dikthliar lengmang in kan hngalh. caan tampi ka ti cu pastor silah so ka thawk ning min tam pa ve cang lai ka ti pastor ka hei si ruang i ka va sup tu cu okay kha cun ava si dih cu silo nan pastor cu kan si lo zong van i vai pa cu hau i capo pa khai ti bia kan nun ah kan mah le kan mah nun ah hin zeidah do thlen awk um ti kha ruah lo awk a tha hrim lo Henry timi pate hi an ti tlangval si an ti nungak ngai an ti tlangval pawl nungak ngai ahcun nungak he ching si ko deh tuah si ko nungak a nungak nu te cu a piang paimi a felfai tukmi nu te a si ti kha caan ṭialmi si cu nungak nu te cu a hun du tuk ve i cu mipa nih cun a hun helh tikah an hun i kom mi cu ticun an i ching theo tawn ti si cu bantuk sining lio ah cun cu mipa cu zeidah a um zeitindah um ti si ahcun mi phaisa a fir an ti mi nih hngalh lonak ah ningcang loin thil ṭhalo kha a tuah i nungak a ngaih leng ah nungak tuaitam hna zong kha va hmang rih ti si pa pawl hi ka chim theo spare part an i chiah theo an ti Cheukhat nih cun kan fim cu tasapir pa chiah cu ayan chiah cu ṭha tawn ti nain minung ah ayan i chiah hi ṭhami si lo. Sapir pat bantukin aa chiah tikah cun nungak a ngeih ko bu ah a nunning aa dawh lomi pa a si. Sinain ruah lo pin voikhat cu a nun can a ziaza a ruah tikah amah le mah kha aa vun i hmumi cu aw kei hi zei ruangah dah ka nunning hi ning le cang tein duhnung tein kal ding ka si ko na tein zei ruangah dah hi bantuk in ka nunnak hi um ti kha amah lamah a hun i hngalh tik ahcun a nun kha a hun i rua tikah hitihin ka si awk a si lo ti kha a nun ah a hun i hngal le ti si. Cu tikah a nunnak ah amah le amah sining ah a duh lomi nun kha amah le amah dohnak a ngei i khelkhat in kan chim siah cun dothlennak nun a ngei ti kha caah a relmi zong nih tampi nan hun hngalh lai tiah ka zumh. Nunnak kan nunnak ah hin ka cu ka chim theo tawn midang hngalh tuk hi kan damnak a si bal lo. midang kan hngalhmi nak na in bawipa i hngal ko hna sih midang kan hngalhmi nak na in kanmah le kanmah i hngal ko hna sih ti hi ka chim peng mah le mah hngalhnak nih hin an ti a ṭhami biakhiahnak ah khan lam a kan hruai an ti Nihin ni ah keimah le keimah ka ṭhat lonak kaa hmuh ahcun ka ṭhat awk a si ti kha biakhiahnak a ka pek cu nih cun ka ṭha tuk tiah kaa ruah ahcun ṭhatnak lei kalnak dingah biakhiahnak ka ngei kho lo. Kanmah le kanmah kan i hngalhnak le kanmah le kanmah kan i hmuhnak nih hin a ṭhami, a ngan a dammi biakhiahnak lam cucu a kan hruainak kha fiang tein kan hngalh ding a biapi taktakmi a si. German theologian a simi Germany miphun a simi a min thang taktakmi Jürgen Murman nih hin ca a ṭial i cu a ca a ṭialmi cu zeidah a si cun The Way of Jesus Christ ti si Reverend Dr. Chan Thawng Lian nih naite US kan kal ah khan laksawng a ka pek i ṭha taktak Jesuh Khrih lam timi ca khi a ṭialmi um i cu a ṭialmi caah cun zeitindah aa ṭial ti sun Delphi timi temple ah hin a ti ca an tarmi cu know thyself ti kha sin ti cu Delphi temple cu zeidah a si ti sun Greek mi nih an biakmi pathian tluk pathian khan an chiahmi Apollo upat an peknak i an thangthatnak temple ah kanmah holh kan chimchun biak in cu hmun ah cun nangmah le nangmah kha i hngal ko tiah ca aa tial ti si cu aa tial hnawhchanmi a ruang cu annih nih an tial duh chanmi cu an hun bet chapmi um i mah le mah i hngalh kan ti tikah hin e an ti vawlei ah hin a thi dih dingmi kan si ti kha i hngal peng an ti Pathian nih hin a kan dawt tuk i vawlei ah a kan ser. Sinaten kan hngalh dingmi cu kannih cu vancungmi kan si lo i vawlei in sermi taksa minung kan si ti kha hngalh a hau an ti. Cu taksa kan si timi nih kan a kan hngalhtermi cu nikhat khat ah kan thi dih te lai ti kha a kan hngalhter. Thihnak kan timi leiba hi ho cio paoh nih kan i bat dih ti kha a hngalhter hna. Cucaah zungzal a nung dingmi kan si lo ti kha i hngal u ti kha an chim duhnak zong a si. Cu lawng si loin nangmah le nangmah i hngal ti tikah ka chim hmasa bantukin ka nunnak ah hin keimah le keimah kaa hngalh ahcun zeitindah kar ka hlan lai ti kha cu biafang nih cun lam a kan hmuhsak ti kha cuka zawn ah cun an tarmi a si. Khua a ka ruahter ngaingai. Mah le mah i hngalh hi kan damnak zong a si theo tawn. Kan Bawipa Jesuh Khrih a nauta bik cawrawl einak kuang i thlim a sinak cu nangmah le keimah khamhnak ding ca a si. Cu khamhnak kan ti tikah aa tlaimi aa sengtlai chihmi cu nangmah le keimah cu vawlei in sermi kan si caah a sualmi minung kan si. Kanmah tein aa khamh kho lomi kan nunnak hi Fapa ngeihchunh Jesuh Khrih nih a kan khamh i cu a kan khamhnak laksawng cu a lak tein a kan pekmi kan cohlan i kan zumh taktak lawngah zungzal nunnak kan co lai ti kha kanmah tein kan i hngalh hau. Minung hi ka ṭha ko, ka ding ko ti aa timi hna caah Jesuh Khrih a ra bal lo. Kei cu zeihmanh ka si lo i sualnak in ka khah caah keimah tein aa khamh kho lomi ka nun hi a nungmi Bawipa nih a ka khamh lawngah nunnak taktak zungzal nunnak ka hmu lai ti kalpi nun kha mah le mah i hngalh nun a si. Nihin ni ah kan Bawipa Jesuh Khrih kan ca i a chuah hnawhchannak a ruang, kan nun ah kan fian dingmi cu khamh a haumi minung ka si. Kei cu misual mi ka si, minauta ka si, hawi a tluk lomi ka si ti kha kan nun ah kan i hngalh hau. Mah Thai dal nga caang thum ah a kan cawnpiakmi cu thlarau ah mi chanbau kan si tiah a hngalmi cu lunglawmmi nan va si dah, vancung pennak cu nanmah ta a si tiah a ti. Kan thlarau ram ah hin kan chanbaunak i hngal ko hna usih. Ka chanbau ti aa hngal lomi hna nih Bawipa hmai khupbil hi kan pe kho lo. Baibal ca kan rel kho lo. Baibal ca rel ka ti tikah hin mi zeimaw cu voi nga ka chuah, voi riat ka chuah ti kan i uar ngai cuh. Bible hi voi hra na chuah le voi nga na chuah hi biapi lo. Na nunpi laka nunpi tu biapi mi si. Caan tampi Bible kan rel kan rel kan ti dok a rel lo mi kut dong kan sawh hna cu. Thla ka cam ka cam kan tia thlacam lo mi hna caah bawm chan tu tal ka si ve hnga maw ti ruah lo in thla a cam lo mi sawhnak ah kan kut kan hman mi hi mah le mah i hngalh lo mi nun a si. Laimi kan nunram ah cucu kan ruah ngaingai a hau. Thla kan cam deuhdeuh ahcun kan nun tu ah a thlum deuhdeuh ding a si nain mi caah a kha deuhdeuh mi nun caan tampi ah kan si caan a tam tuk. Kanmah le kanmah hngalhnak nih hin a thlum deuh mi nun ah kar a kan thlanpi ding a si ti kha cucu a pakhatnak ah kanmah le kanmah nun ah dothlennak ngei ko hna sih ti kha langhter ka duh. A pahnihnak ah social revolution a ti. pehtlaihnak kan ngeihnak ah hin dothlennak kan ngeih hau ti an ti minung kan si caah vampang nih a kan denmi minung kan tam tuk zeitah fungdah kan tah cio hnga ti hi khuak ruat theo tawn nang hi na si deuh lo e na tling deuh lo tiah kan chim tik ah hin zei pe dan khi dah ka tah i na tah a ti khi behel lo awk a tha lo na tahmi pedan le ka tahmi pedan hi tling tuk sehlaw cu kan hman zongah a poi hnga lo nan vawlei ah a tling dihmi hohmanh kan um lo ti kan fian a hau ka tling tuk tiah naa ruah ahcun na pawngkam na peh tlaih tikah ka peh tlaih tikah a cung in mi kan tlaih khawh men biaknak ah hin hierarchical system timi um cunglei in tlaihmi timi um top down system ti um a cung in a tang kha tlaih timi zumhnak kar kan thlanak ah a kalpimi Khrihfabu i a um leo kan luang kan nih Baptist kan timi tipil Khrihfabu hi democracy a kalpimi kan si democracy timi cu zapi duh ning in kalmi kan si Mi vanṭha taktak zong kan si. A ṭha tuk ka ti. Tipil Khrihfabu hi kan kalpi dan ah midang kha an ṭha lo tiah ka ti duhnak si loin kan rak kalpi dan hrim hi aa dawh tukmi kalpi dan a si ti kei cu ka chim lengmang. Cu ti ti tikah khamhnak kha midang nih an co lo tiah ka ti duhnak a si lo. Vawlei ah kan kalpi dan kawl nih lan sin kha ka chim duhmi si. Voikhat cu Mioretas timi pa hi amah hi Baibal lei a thiammi pa si, aa chok aa vak lengmangmi pa si, ruah lo pin Italy hrawnghrang a hun phanh ah hin a dam lo an ti. A dam lo tikah cun sizung ah a hun phanh tikah bia an i ceihmi kha a theih i sibawi te nih bia an chimmi nih a thinlung a dam loter ngai. Annih nih an chimmi kha cu mipa nih cun Italy holh a thiam bal lai lo ti an rak ruah. An nautat sual. Minung hi lenglei in ri kan i khiak ṭheo tawn. Kan rak hngal lem lo. Chunglei sining hngalh loin biakhiahnak tuah kan timi hi a puitling lomi nun a si. Na lenglei sinak in ka lenglei sinak in chunglei sining hmuh dih khawh a si lo. Mi zeimaw nih an kan timi ka hnak a ka dohmi cu si lo khua khi ka ruahter bia ka lung a fah tuk zong ka chimmi khi si fawn lo lung biakinnpi cu nan piang thar lo an ti tu chan lo cun nan hrin ṭhan lo baibal ah hrin ṭhan sa nan hrin ṭhan lo an ti zeitindah nan thei im cu ka ti kan nun theitlai an zohmi zong cu tampi um lai natein zumhnak kong ah kan tah khawh lomi thil tampi um cucu kan fian a hau sinain kan nun theitlai tu cu ei awk a tlak matlak lo ti cu kan ruah bak a hau. Thiang Thlarau theitlai kan tlai ve lo tu ahcun zumhnak nih a hrinmi nun kha a lang ve tak lo i kan va mawh hnga lo an va mawh hnga lo. Asinain lenglei sining in kawlholh cun ṭadamat ṭhen kan tah colhmi hna hi kan i pelh caan a tam tuk. Ne nan kan ti zong poi lo cu kanmah le kan sining kan i hngalh ko khei ti ko. Cucu a lenglei in mi kan tah lo ding a biapi taktak ti kha langhter ka duh bia si. Muratus cu sibawite nih a holh an holh kha a thiam bal lai lo tiah an ruah ruangah zeitindah an ti ti sun hi pa a dam lonak hi test nak ah kan hman lai an ti. A zawtnak hi damternak ah si loin zei bantuk dah a si ti tu kha kan test lai tiah bia an i ruahmi a hngalh tikah a thinlung a nuamhter lo ngai. Cu tikah cun anih ngelcel le an holh a rak thiam cel ngel. A thiam tikah a lehmi hna ka duh tukmi bia cu Atu ah hin ti Jesuh Khrih nih vailam cungah a fak bikmi thihnak a tuarnak hi aa tlak lomi minung nan hmuh ahcun va, va au hna u a ti ti. Jesuh Khrih thihnak he aa tlak lomi minung nan hmuh hna ahcun va au tiah a ti hna an lau di an ti. Nihin ni ah kan Bawipa Jesuh Khrih nauta bik cawrawl einak i thlim a sinak le kan cai nauta pik dirhmun i a chuahnak le a fak bikmi vailam cung i a thihnak he aa tlak lomi minung pakhat hmanh kan um lo. Vawlei nih cun ṭhennak in bia a chim caan tampi um lai nain Bawipa thinlung ah aa tluk dihmi minung kan si. Cu nun cu kan fian taktak a hau. Caan tampi ah minung nih an kan cohlan lo caan tampi um kho men. Nang cu na sifak ee, nang cu hawi na lo lo ee. Hawi tluk in catang na ngei lo ee, hawi tluk in chawlava na ngei lo ee tiah mi nih an thinlung tein an kan hlawt caan tampi um kho men. Ṭhutnak pek lomi minung tampi kan um kho men. Sinain Bawipa thinlung ah a nungmi minung si kha Christmas nih a kan cawnpiakmi le Christmas thawngṭha nih a kan phorhmi a si. Cucaah kai ka ti peng, minung theih le theih lo hi caan tampi ah kan i kuaih ṭheu tawn cu minung hi a ka thei lo hei ti hrawnghrang i hlan lio ah Laimi cu an ti mi nih theih lo ahcun ṭhutnak hna rak pek lem lo cun innṭin ah sathi aa luatmi tampi an um an ti tawn. Atu chan tu cu tampi kan um ti men lai lo. Sathi tiang tiang cu kan i luan ti lai lo nain kan thinlung ten a fak ziar caan tampi ah pastor zei ma zet thutden cungah kan thu peng i atang kan thut tikah a siaram lomi kan um kho men cucu attak lo ahcun nunnak ngaingai kan ruah ahcun buai tuk awk um lo mi nih an chinlung i an kan hngalh lem lo zongah an kan cohlan lem lo zongah bawipa nih cohlan mi minung kan si tu biapi bikmi si mi nih cohlan tuk i bawipa nih rak hngalh lem lomi si tu hi ṭih a nungmi si cuti ka ti tikah minung kha zeihmanh kan rel lai lo ka tinak si lo an kan cohlan zongah lo zongah ti kha ka langhter duh an kan cohlan dingin kanmah nih biachim holh relte zong nemte kan um ding tu cu a biapi taktak ve nain an kan cohlan lo sual zongah ti kha langhter ka duhmi si Rita Snowden timi pa nih ca pakhat a ṭialmi ah Cucu kan nun ram ah um ve seh ti kha langhter ka duh i Pintit ram ah hin a ti. Voikhat cu raltuknak ah ralbawi pakhat nih a thimi pa ruak kha vui ding ah Roman Catholic nih an ngeihmi thlanhmun ah cucu ṭuanvo ngeitu sinah a kalpi an ti. Roman Catholic cu RC tiah kan ti lengmangmi hna. A hun kalpi i Saya Pao hi a thimi pa hi thlan vui a hauh ve caah thlan vui ding a si a ti. Cu tikah cun cu Roman Catholic pa nih cun anih hi RC Khrihfabu a si maw tiah a ti an ti. A si lo a ti. Cu ti si ahcun kannih RC pawl cu fencing kan tuah dih i ka hau kan kul dih i cu chung lawngah kannih cu kan i vui i anih cu a nun lio ah arsi a si lo caah a leng ah kan vui a hau a ti a ṭha ka we ṭha tein kan vui khawh ahcun ah cucu ka duhmi si ko tiah an vui a ti fencing an tuahmi hau an kulhmi lengah khin an va vui an vui tikah cun zan cu an it i a hawipa nih thaizing ah ka hawipa thlan a ralbawipa nih cu mipa thlan cu zeidah a lawh hnga tiah ka vehvat lai tiah a rak rat tikah hau leng ah thlan cu a hun kawl tikah hmu ti lo a khuaruahhar tuk ti si cu tikah cun cu sayapa sin cu va kal i sayapa o ni zan i vui mi kan vui mi ralkap pa i a thlan kha ka hmu ti lo ka khuaruah a har tuk zeitindah a si tiah a ti ti a ti mi cu zahan ni na va ṭin hnuah khan zahan ka i ah khua ka ruat a ti khua ka ruat lengmang i Roman Catholic a si lo ruangah fencing kan tuah mi pin lei i a leng i ruak vui a si mi kha ka ruah lengmang tikah ka thinlung nih a celh lo ee a ti zei ruangah dah cucu thil ka hun ruah ṭhan tikah Pathian nih mi vialte he a kan dawt dih i thleidannak ngei loin a kan dawt dih ko ṭung i hau hna kan i kulh ti ka ruah ahhin ka it kho lo i zan ah ka va kal i hau kulhmi tu kha kan hun hrawh i thlan kha hun luhter si loin a hun ṭhial si loin a fencing tu kha kan hun kauh deuh i kan bauh i a leng in kan kulhmi a si tiah a ti. Nihin ni ah mi he naa pehtlaihnak ah na nun hau kha hrawh a herhmi tampi um kho men. Ka nun hau hrawh a herhmi tampi um kho men. Bauh a herhmi tampi um kho men. Jesuh Khrih nih cun thleidang lo ten kan nunnak ah hi kan kan hnuka kan tarmi kan hmuh dihmi si. Judah mi le Jentail mi karlak ah thleidannak pakhat hmanh um ti loin a thleh dih cangmi, nulepa karlak ah thleidannak a ummi vialte a thleh dih cangmi nunnak kha cucu fiang tein kan hngalh a haumi a si. Kan thinlung tein mi kan danh sual rihmi hna um si ahcun Bawipa nun zoh kha Christmas nih a kan cawnpiakmi a si. Kan nunnak taktak in mi kan pehtlaih tik hna ah Jesuh Khrih nih a kan pehtlaihmi nun kha kan nun ah kan i lak ding a biapi taktak. Minung hi i pehtlaih tikah min in i pehtlaih cu si ko. A hmaan tuk. Kan pastor nu tiah nan kan pehtlaih tikah aa pehtlaimi cu pasator te cu upat ding an si, dawt ding an si ti kha aa pehtlai. Cu bantukin anih cu catang sang deuh a si, anih cu mirum deuh a si tiah kan pehtlaih tik hna minung sinak in upatnak le hmaizahnak cu a lulu tein aa kal tawn. Kei cu ka ti theo tawn mi kan pehtlaih tik hna ah hin an min in pehtlaihnak nakin an sining pehtlaihnak nakin Jesuh Khrih nih thisen sungin a tlanh ve mi minung an si ti pehtlaih hi a dam bik tiah ka chim peng. Kan fimnak le kan catang le kan rumnak in mi kan i pehtlaih sual a si ahcun kan thleidannak hi a ngan tuk kho men. Sihmanhsehlaw annih zong hi Pathian nih a dawt cikcekmi a si caah kei zong hi Bawipa nih a ka dawt cikcekmi ka si caah kan i pehtlaihnak ah cu nun in kar kan hlang lai kan ti si ahcun kan nun ram ah hin kan baoh kho lo tiah kan rak ruahmi vialte hi Bawipa nih a kan baohpiak dih ko lai. Zei ruangah a nungmi Pathian pei kan nun ah rian a ṭuan cang cu. Kanmah tein kan hau hi kan i bauh kho lo. Kan lungput hi zingka a ni zan lei ah a hmai a chiami minung kan si. Minung kan kokek zia kan timi a thurhnawm taktak. Cu kan kokek zia a thurhnawmmi ah a nungmi Pathian kha bawi ah kan i chiah peng lawngah kan nun ram ah cu thleidannak vialte cu kan bauh dih khawh lai. kan nunram ah kan ti kho ti lo tiah kan ruahmi vialte cu Bawipa dawtnak le lamhruainak in kan hau kan kauhter khawh deuh le caan tampi kan hau a bi tuk sual maw ti hi biahalnak keimah lila zong hal ka duh mi zeimaw kan hau cu luh awk dawk kan ṭhat lo cu a bi tuk mei sai minung i tlum khawh ding si lo a lut kho dingmi minung hi Jesuh Khrih man a lut kho hnga maw ka ti caan tampi ah kan hau hi a bi tuk laklaw kan lungput nih a phihmi a tam tuk tikah kan Bawipa Jesuh Khrih a chuah cam tuak ah kan i lawm tuk kan ti ko bu Bawipa don lo fawite Bawipa hmunhma ngeih lo a fawite kan hau hi kauh hna si law bauh dih hna si ti kha social revolution nih a kan cawnpiak mi si. Mother Teresa kan hngalh dih mi si. A kong tampi kan chim ti ai lo. Misifak, miharsa, a nauta mi hna a thlawm mi minung si. sik nem tiang mithiang min tiang an pekmi si ka duh tukmi a chimmi lakah a chimmi lakah pakhat te ka duh tukmi cu minung hi na zoh tik hna e a ti na wei phan peng ko ahcun dawtnak caan na ngei kho lai lo ti ṭha taktak mi hi kan zoh hna i kan wei phan peng ko hna i a silonak te kan char peng ko ahcun dawtnak caan kan ngei kho lai lo kan caan hi caan tawite taktak a si hi caan tawite taktak ah mi i uai phan peng i caan kan hman ding hi kan caan a pam taktak ka ti dawtnak hi kan ngeih khawh lo zongah uai phan tuk i kan ummi nun cu kan bauh dih zong a hau ti kha kan fian a hau cucu kan nun ram ah a thar in bia chimmi a donghnak bikah economic revolution ati economic timi cu sipuai ti kha si ko cholet chawrawlnak lei i dothlennak ngeih kan hau ti hika zawn a phaisa theng khi chim a duh mi si lo phaisa kong zong aa tel nan kan caan hmannak kong kha hun chim duh deuh mi si ka hun duh tuk mi cu Khrihfa mi le Khrihfa si lomi hi i dannak um peng ti. Um peng zong a hau ti. Kan i den ṭun lo ahcun zohchunh awk tlak kan dir kho lo. Nihin ni ah kan nun ramdar khing hi mi thinlung ah a than ding hi a biapi taktakmi a si. Khrihfa a si lomi nih cune a ti. Midang an har lio ah khan zeitluk in dah ka lak lai ti kha ruah peng ti. Khrihfa a simi tu nih cun mi nih an lak ngam lo lio caan ah lak kha i tim siloin zeitluk in dah ka pek lai ti kha ruah peng a ti. Kan i dannak a si cucu kan caan kan pekmi si zongah nun kan hrawmhmi hna si zongah zeitluk in dah ka lak lai ti si loin zeitluk in dah ka pek lai ti kha Khrihfa society nih cun a kalpi pengmi a si a ti sihmanhsehlaw caan tampi a khuak ruat Christmas caan hna i kan thil man a kai tukmi ka khuaruahhar a laknak a hrampi a kai kha cu phundang lak ciami thil kan kai tar tukmi ka khuaruahhar ke cu Pulpit ah hin pastor nih biadik kan chim ning si ti ka ruah caah ka chim. Hoho tinak si lo. Kan lak ciam i a hram a kai tuk ahcun kan kai ve awk si ko. Kan lak ciam i a hram kai lo in Christmas a si mei hol nai te kha mei mit di an ti ram sining cu pei aa thlen dih fom cu amawh cu kan mawh bak lo na te in kan vun har lio caan nih mi an har tuk lio caan i kawl holh chim i asa ma caan i kan vun kai tar tuk mi hna hi kan nunnak he kan har tuk lung cu a si ko na tein ruah deuh cu hau tiah ka hmuh a hram kan rak laknak a san ko ahcun kai ding a si ko sihmanhsehlaw kan lak cia mi kha christmas thlapi a si ruang ah vok tiah kan kaitar sual hna um sual si ahcun cucu kan ruah ngaingai ding a biapi taktak mi zeimaw dawr tuahnak ah expiry date a dih cangmi zuar kan hmang kan theih lo zong si kho men voikhat dah thil ka cawi ka duh tukmi cu expiry date kha ka zoh theo lamang i ka van zoh lai ka ti bakah dawr ngeitu nih mi cu a dih deng cang i na lak lo ah a tha a ka ti cu lungput cu economic revolution kan timi lungput a si Kawl nih an timi aho an thih zongah keimah ka thih lo ahcun a poi lo tiah kan ngeihmi lungput cu kan doh dingmi rian a si. Kan nun ah cu nun dohnak hmanh kan ngeih lo ahcun Khrihfa kan mui a chia tuk lai. Mi Jesuh Khrih kan cai a ratnak hi umnak neihtu lila dawh kan si lai cu. ramdang ah ka duh tukmi cu annih cu an ram cu pei ṭhat le cu Philippine ram kan timi ram ṭha lem lo hman khi Christmas caan ah cun discount buy one get one si thil pakhat na caah cun thil pakhat i lak chih ti khi an kan chap chih langmang si an kan rakai lio ah sinan kan nih kan ram tu cu tu lio ah duh ning in kan kar hlan khawh lo cah khatiang piang chim duhmi si lo chim duhmi cu kan thil tuaktan dan kha ningcang lo tuk i kan chimmi kha Bawipa nih a kan hngalh dih ti kha fian a hau. Lai zu te ma sin ti zu sa zuarmi pawl nih lai zu te si ko kan ti lio ah kawl lei zu hna si cu chim a hau lo a eitu nih theih dih si ko a eitu nih theih lo zong Bawipa nih a theih dih kan rak din lo kan timi khi kan thluachuah dudok a pihnak si cu Nihin ni ah sipuai kan tuahnak si zongah, caan kan peknak si zongah, midang caah zeitluk in dah ka pek lai ti nun ngeihtu kha Jesuh Khrih nih a ratpimi lungput a si. Kan Bawipa nih hin kan daw hlah sehlaw a nun a kan pe bak lai lo. Pathian nih kan daw hlah sehlaw cu fapa ngeihchun a kan pe bak lai lo. Christmas is a time of giving and caring and loving an ti. Christmas caan kan timi cu pakhat le pakhat nun i hrom caan, i thlopbul caan, dawtnak i peknak caan a si ti kha an kan cawnpiak lemang mi si nain kan nun ram tatak ah cu nun cu a lang nem mam lo caan tampiak. Zei thil dah kaa hruk lai ti hrawng kan buai mi a kan tang. Kan nunram taktak ah zeitluk in dah Bawipa nih a ka dawt ve bantukin ka minung hawi cungah dawtnak ka langhter lai ti dawk kan samh bik caan ni le khua caan a si chinchin ning si cu Baibal zong nih a kan fiantermi cu hmuh leinak an pek lei ah lunglawmhnak le thluachuahnak um deuh ti caan tampi a hmuhpi lawng duh peng i pek nun ngeih ve lo zong hi a si kho lo Khrihfabu cah caan kan pek deuhdeuh ahcun kan lungdi a riam deuhdeuh ko lai Pastor rian kan ṭuannak member pehtlaihnak a caan kan pek deuhdeuh hna cun kan diriam deuh ko lai. Kan thluachuah zong a tam deuhdeuh ko lai. Amah belte thluachuah hmuh duh rumro i pek kha ka ti duhmi a si lo. Bawipa nih cun a kan cinken piak dihmi lawngte si. Minung nih hin zeitluk phelh ko zongah Bawipa nih a za timi phelh khawh si fawn lai lo. Pathian nih a za cang tiah lam a phih cangmi cu minung nih zeitluk i kan awnter zongah awn si fawn lai lo. Pathian nih hin a hngalh dih i a kan cinken dih cikcek ti kha kan fian a haumi si. Cucaah kan nun ah zeitluk in dah kan pek a hau ti kha nihin ni ah na sining ka sining hi kan miphun damnakpi ah a biapi tuk ti zong kha hun langhter chih ka duhmi si. Vawlei cungah lungthin lawmhnak ah hin thil phun nga um an ti a dihlak cu a dik thliar ka chim te lo a pakhatnak ah mi huatnak thinlung in khan na thinlung luatter law an ti huatnak na ngaih rih ka ngaih rih ahcun mi ngandam lo kan si ti nak kha si lawmhnak taktak ngeih khawh si lo an ti a pahnihnak ah lungre thei tuk palia um hi lawmhnak ngeih khawh si lo an ti kan lungre a thei ko lai sihmanhsehlaw bawipa ah kan nun ṭhum ko hna usih fak tuk pali ai lungre thei kar kan hlannak nih zeihmanh a chuahpi hlei lo ti kha si a pathumnak ah tluang tlam tein nung ko an ti saṭep va lak tuk i va nun len kha damnak zong a si lo i i pehtlaihnak zong a ṭha bal lo an ti ai anih te cu kei he aa chawn ning ka si lo hei ti phun i um kei cu cataang mah cu ka si anih te cu cataang ngei lo i aa chawn ding phun ka si lo hi ti um kha a tak lo cu chung lei an rak dam tatak lo an ti leng lei cun satep in an rak um nain an rak dam lo an ti a pali nak ah tam deuh hi pe ko law na thinlung aa lawm deuh deuh ko lai ti a panga nak ah tlawm deuh i ruahchan peng an ti minung hi kan i ruahchannak a tam deuhdeuh i kan hmuhmi a thlawm ah cu kan hlungdok a fah cu sinain lawmhnak taktak kan conak ding ah hin naa ruahchanmi tu kha tlawmter deuh law na pekmi tu kha tam deuh pe ko an ti minung hi dawtnak hi cu an ti damiah zong nih an celh lo an ti minung cungah dawtnak kan pek deuhdeuh hna cu a hnu dok an celh lo cu dawtnak in mi hi lak i timh zong hi biapi taktakmi a si james allen nih a chimmi cu peknak kan timi hi ti pumpak kan nunnak kan ṭhanchonak ah hin a biapi taktakmi lamthluan ah a herh taktakmi a si e tiah ti cucaah Christmas caan cu pek caan a si bantukin kan pawngkam ah a nihnak in kei ka si kho deuh tiah kan ruahmi a um caan um ko tlawmpal te cu kannih cu kan vun si kho deuh ko kan timi a umnak zawn te ah kan pawngkam ca zongah cucu pe chantu dir hun ah dir ko hna si ti zong kha hlai ten hun bet ka duh im John Sutherland Bonner timi pa nih ca tial i mi pakhat khat nih Jesuh Khrih cu ka khamtu taktak a si tiah a zumh ahcun a zumhnak nih a Khrihfa sinak a ṭhanter tiah a ti Kan zumhnak hi a ṭhangmi zumhnak ah kar kan hlan a hau. Khrihfa kan sinak ah hin rilithi bantuk um kha Bawipa nih a kan duhpiakmi a si lo. Kanmah sin a phan ah a thi dihmi si kha Bawipa nih a kan duhpiakmi si lo. A nungmi le a cawlcangmi si kha cucu a kan duhpiakmi si. Cucaah Christmas caan ah kan nun ah dothlennak hi pathum hi a thar in ruat ṭhan ko hna usih. A donghnak bik tiah John Bos nih a chimmi cu nihin ah hi ne a ti zeitindah ka thih lai ti hi naa thim kho bak lo ti zeitik ah dah ka thih lai ti zong naa thim kho lo a ti thihnak hi kan i thim kho lo pathian zong nih a kan hngalhter mi a si lo amah belte kan i thim khawhmi cu how to live a ti zeitindah kan nun awk a si ti cu kan mah nih kan thim khawhmi a si a ti cu ca zeitindah kan nun awk a si ti kha Jesuh Khrih nih a kan dawtnak Pathian nih a kan dawtnak ruat bu tein a thim thiam ko hna usih ti kha tuzing ka tuchun thawngṭha nih a kan sawm duhmi si Bawipa nih kan zapi te cah thlua kan chuahpiak ko seh. Amen.